Zan ah kan chimmi cu Efesa a ngam pali a hme kul le hnih kul le Thum ahcun lungthin le ruahnak ah sertharmi nan si awk a si ti kha Cathiang nih a kan chimh, a kan cawnpiakmi si. Zeicahdah lungthin le ruahnak ah serthar cu kan si a hauh? Satan nih Evi le Adam sual ah an tluk an tluknak a hram cu zeicahdah a si tiah cun duhnak lungthin a pek hna i duhnak lungthin nei dingin a tukforh hna i a lem hna i amah epel ah khan thingthei ah khan chia thleidannak hngalh khawhnak thingthei ah khan sualnak cu a um lo na tein ei hlah u tiah phung pekmi an buar kha sual cu a si. Cucaah cun Evi le Adam cu cu thingthei cu an ei caah an ei ri bak in Pathian he an i pehtlaihnak a cat i thlarau in mithi an si i Thlarau in Pathian he pehtlaihnak a nei kho ti lomi an si i cu sual Satan nih a thurhnomh cangmi lungthin sual kha sual in a hmu kho ti lomi a thurmi kha a thur in a hmu kho ti lomi a poi lo khamhnak a dawn lo zeihmanh hna a hnawh lo hi ka tuah ruangah hin zeihmanh ka khamnak a hnursuang lo keimah din peih ka din ko cu keimah hmawm in peih ka hmawm ko cu keimah ei in peih ka ei ko cu timi sual kha sual in a hmuhter lo tu sual nih a thurhnommi lungput kha thianter i Khrih lungput Khrih hmuhning in thlen le remh kha Pathian nih ai timhmi le a thiang thlarau a kan pek chan cu si. Bawipa min thangṭhat ko seh. Cucaah cun cu thiang thlarau cu Pathian nih a kan pek tikah cu a pekmi hna cu mi zeidah an si tiah cun fa sinak ah a hmelchunhmi hna Jesuh Khrih nih kan sual leiba a kan champiak i kan aiawh ah amah nih kan leiba vialte a kan champiak cang a thisen in a kan tlanh cang cucaah cun kanmah ta si ti loin amah ta kan si cang ti a hngal i a bawi le a khamtu ah ai cohlangmi a zummi hna kha a thiang thlarau cu a pekmi hna an si Cucaah cun cu thiang thlarau a pekmi hna cu cu thiang thlarau cu kan chungah a um i zeitik hmanh ah a chuak ṭhan ti lo i cu thiang thlarau pek kan si chan cu sual nih a thurhnomh cangmi kan lungput sual kha sual in a hmu ti lomi lungput kha thlen i ram i nifatinte kan nunnak kha Khrih ziaza Khrih lungput kha kan lungput kan ziaza ah langhter ve ding le thianhlimnak le Nunzia ṭha ah hruai kha Pathian nih ai timhmi cu a si. Cucaah cun Israel mi hna kha Izipt saltannak chungin a chuahter hna i saltannak chungin luatter vial lawng kha Pathian nih ai timhmi a si lo. Ai timhmi cu khoika dah a si? A kamhmi hna Kanaan ram chung i luhpi kha si. Sihmanhsehlaw cu Kanaan ram chung an luh hlanah an lungput an ziaza kha cu thluachuahnak ram chung i an va luh tikah an lungput ning an ziaza ning in kha thluachuah ram ah an luh si ahcun thluachuah kha hman zia rel zia an thiam lai lo i pathian an philh dingmi an nunzia ai dawh lo dingmi le pathian sunparnak a langhter khotu ding an si lo kha pathian nih a hngalh caah nithum lamkal a simi kha nithum ah kalter duh lo in kum sawm li phi hlikheng tlang vel in a velter hna i ramcar ah nun a cawnter hna an ziaza an lungput remnak ding ca le thlennak ding caah an eidinmi rawl in a thlen hna cucaah cun kanan Izipt rami an um lio i barbecue an khiuh tawnmi barbecue he an dinṭi an eiṭi tawnmi Pathian nih a pe ti hna lo van nunzia van lungput an neih khawhnak hnga ding caah van rawl in a cawm hna cucaah cun nifatin tem van rawl mana kha a thlak piak hna i cu mana a thlak piak hna tik zongah cun an duh tik cam poh an i manh tik cam poh an lungthawh cam poh i va char awk in pathian nih a thlak piak hna lo zingka te ah a thlak piak tawn hna amah le a caan te ah nifatin tein a thlak piak hna nikhat caah kum khat ca ngu in a thlak piak hna lo zarkhat ca ngu in a thlak piak hna lo zei caah nifatin tein char hna seh nifatin tein tho hna seh ti kha pathian nih ai timhmi si cucaah cun cu tin cun pathian nih lam a hruai hna nifatin tein a thlak piak hna nihnih ca zong nan char lai lo a ti zei caah hakkauhnak duhfahnak an neihnak hnga lo cu vialte hakkauh nun an neihnak hnga lo an lungput rem a duh caah khan Nihnih ca nan char lai lo a ti hna. Nun a cawnpiak hna. Sihmanhsehlaw a duh lomi nihnih ca ai charmi kha a thaizing ah kan ei te lai an ti tikah a thaizing ei awk a um ti lo. Tholung ah an cang dih. Cuticun Pathian nih an ziaza remh le an lungput thlen kha Pathian nih a duh caah nifatin tein vanmana kha nikhat ca nguh nikhat ca nguh in a thlak piak hna.

Cu ve bantukin nifatin te kan nunnak ah a poi lo ti kan ruahmi zu cu keimah din tein ka din ko cu kan ti. Sihmanhsehlaw zu cu ding hlah u nanmah an hrawktu hna lawng a si. Cucaah cun thlarau tu in khat deuh u tiah Paul nih Efesa khuami hna sinah a ngan panga a hme hleiriat ah ca a kuat hna. Zu cu nanmah an hrawktu hna lawng a si ti. Baibal ah kan zoh tikah zu a ṭhatnak pakhat hmanh a chim bak lo. Zu cu ding hlah u, nanmah an hrawktu hna lawng a si. Zurimi le sarammi, zu le sa a duh tukmi, nom le hei a duh tukmi cu sifahnak chungah a phan ko lai ti. Eidin ah ai sum lomi cu a pa caah ningzahnak a si ti. Cucaah cun zu le sa a ei a dingmi cu a donghnak ah zeidah a phak lai? Sifahnak chungah a phan lai ti Baibal ah tampi a kan chimh. Zanzan ah kan char cang. Noah zong zu a rit caah mah hngal loin zu a rit caah a fapa nih ei a cu ngai a zu rit ngai cu a ti a soisel i a tlinlonak a chambaunak a fa nih a van soisel tikah ai fah sak ṭung le a thin a hung ṭung le cu tikah cun a fa kha chiat a serh diam. Ninni tiang chan thong tam tuk a liam cang na tein Africa ram ah khin cu hem i a tefa hna Kanaan i a thlakmi hna tefa hna kha ninni tiang a thlachuah an co lo misifak an si mi a renhtu an si mi a hngarmi an si mi nih choihchommi peng dirhmun ah an phan cucu an pu an kha an a lawh ruang nih an kha a lawh hna ruang a si cucu zeicahdah a si Baibal nih phungthlukbia a ngan kul le thum, a me kul le kua in sawmthum le panga kara zeitindah chim? Zu kan rit tikah cun zu nih cun lungthin kha a puamter i a bia zong a puamter te. Cucaah cun biaṭhalo a kan chimtertu, lungpuam in a kan tuahtu, ningcang loin a kan cawlcanghtertu, ṭeih lo ding, pah lo ding a kan pahtertu, a kan ṭeihtertu, hnur lo ding le suan lo ding a kan hnursuantertu kha zeidah a si? zu in ai thokmi si a poi lo kan tina tein chikhat te nikhat chung zurit kan in omnak ding nikhat te kan thinhannak van phi sinnak le van in omnak ding ca ai hrai khat te hrai ni te nikhat te kan van dimmi nih khan zeitluk tiang dah kan thlachuahnak a va sung kan ralpa satan nih cun chikhat temporary kan in omnak in zungzal kan thlachuah khi sungter le hrawhpiak kha a kan timmi si Cucaah cun temporary nuamhnak in a kan lem tikah voikhat te zu kan dinnak nih zeidah a chuahter? Ningcang loin motor kan mawngh tikah, speed limit tam tuk in kan mawngh tikah, voikhat te kan i nuamhnak zu kan dinnak nih kum hnih chung laisen in kan bar cang. Motor kan mawng kho ti lo. Umkal duhnak ah kan umkal kho ti lo. Nupi fate cawmnak ah duhning kan lut chuak khawh ti lo. Zingkhat cu kan i bawm kho. Nihnih cu kan i bawm kho. A voi a tam. a caan a tam ahcun nu le va karlak hmanh ah i theithiamnak a tlau i hngalhthiamnak a tlau sifahnak nih innka in a rak luh tikah dawtnak le theithiamnak kha thlalong ong in an rak per ve an rak zuang ve cu tikah cun i hngalhthiamnak a um ti lo tikah i theithiamnak dawtnak um ti lo tikah cun i siknak buainak chungkhar ṭehmalnak lawngte kha cucu a phichuak a si Cucaah cun zu a ṭhatnak cu pakhat hmanh a um lo. Tawng hlah u ti hi Baibal nih fel tein a kan chimhmi a si. Kan pum a kan hrawh. Thluak ka rawk zan ah ka chim cang. Zeitluk in dah thluak a hrawh. Zu a dingmi le zu a ding lomi cu Sadrak, Mesak, Abednego hna kha siangpahranginn ah rian ṭuan dingin an thlei hna. Rawl tho in an cenh hna. Sihmanhsehlaw kannih cu zu le san kan i thurhnomh lai lo. Rak kan pe hlah u, an ti. Rakan neksak ni hra in ni tampi hmanh hau lo. Ni hra ba kei zu cam hman. Ni hra ba kei ti ciang le rawl ciang ei ve hman. Makhan apa ni akhan neksak lo. Zeitluk in dah na pum a zan. Zeitluk in dah na pum ngan a dam. Na khuaruah ning zeitluk in dah a pian na hngalh ko lai. Zu kan rit ahcun zu kan din ahcun rikbeng bungpi in khuaruat kho lo kan um cu. Kan belu le kan beto hmanh kan i thei lo cu. Zei kan chim zong kan i thei lo. Sihmanhsehlaw fim hring tein a ummi nih cun hi zawn ah hin zeidah ka bia dah ka chim awk si dawh a hngalh cu. Cucaah cun annih pathum nih cun zu in kan i thurhnomh lai lo. Eidin thurhnomh in kan i thurhnomh lai lo. Rawl thiang kan ei lai i ti thiang kan din lai. Rak kan hneksak tuah ni hra chung an ti. Nihra an eksak hna an van chuak taktak i an van bia an van hal hna an van chuah ṭi bak ah hin an muisam kha zu le san ai ceihmi hna nak hmanh in a lerhra in an i dawh deuh te cu lawng si lo biapi bate a van hal hna a van hneksak hna tikah kha zu le sa i ai ceihmi hna nak in a lerhra in hngalhnak an nei deuh ee ti Bawipa min thangṭhat ko seh. Cucaah cun rawl thiang, buh thiang, sat thiang, ti thiang nih hin thinlung zong a fimter. Khuaruahning zong a pianpaiter. Taksa zong a khing a zanter i taksa ngan zong a dam. Vun hong zong a ṭha, i dawhnak zong si. Cucaah cu Satan nih a kan hlen vun ṭhatnak si dawhnak si ngandamnak si a sa kong an ti cu Kawlram ah cun a sa kong eih kong an ti a eih kong lai a sa kong ko lai na tein zeidah a kong ti lo zeidah ṭha ti lo chungril lei a hrawh cang cu chungril lei a hrawh ngandamnak a hrawh zurimi zu tam tuk a dingmi cu an chan a sau bal lo An kal a rawk, an chin a rawk, an thluak a rawk. Ruahlo pin an sel tam tuk zu an rit a tam tuk ahcun an sel kha tam tuk a cah cang caah a ṭhawng ti lo. Zu a van rit tikah khan rian a ṭuan kho ti lo. A rak kham khotu sel kha an cah cang tikah cun ruahlopi in thluak chung na ah khan thi na a luh ti stock ngah nak si. Ruahlopi in hrapcheu an thi. Hlakcheu an cawl cang kho ti lo. Cu tikah zeidah cang innchungkhar ah? A nupi rian a ṭuan cuahmahmi zong rian ṭuan awk ṭha ti lo. A pasal zohkhenh hau cang. Ihkhun ah a zun-ek fim luam hau cang. Rawl tuhsan hau cang. Khualṭawl hau cang. Duh ning in innchungkhar zohkhenhnak ah lengduak dak i chuah duh zongah chuah awk a ṭha ti lo. Fale hna nih hawidang nih an fanu an fapale hna picnic ah an chuahpi hna. Family ṭha an ti. A kenkip lo ah an kalpi hna. Cu lio ah kalpitu an nei ti lo. Motor mong biaktu an nei ti lo. Langhla ah nasi pahnih mong ah family ṭham kan nei lai. Picnic camp kan riak lai an ti lio ah nan mongh piak khawh ti hna lo, an mongh piak khawh ti hna lo cun Minu le mipa van a haimi, ngakchia hna thinlung tein hliammi hna hoihngar in a ṭapmi hna an tam tuk dakaw. Cucacun zu cu keimah din pei ka din ko cu. Ka ri lo, buainak ka tuah lo ti hlah. Na dinmi hrimhrim kha buainak a ser cang. A phichuak nih tam tuk thluachuahnak a phih. Cucacun zu cu nanmah an hrawktu hna lawng a si ti. Zudingmi, saeimi, hakkaumi, lihchimmi hna, hnahchuakmi hna Pathian pennak chung an lut kho lai lo ti. Sianlim lo tuk buin Pathian cu a thianghlimmi a si caah keimah cu nan Pathian ka si ka thianhlim ca i then u thianghlim tein um u a kan titu Pathian a si cu. Zeicahdah Khrih nih a thisen a pek? Pathian nih a kan khamhnak ding ah hin a nunnak thengthap loin khamhnak lam hi a ser khawh ko lai dawkaw. Asinain a ser lo. Nunnak pek bakin a thisen bakin nangmah le keimah hi a kan cawkmi kan si. Ka khamnak a dawn lo ti hlah. Thlarau cu pum loin a um kho lo. Thlarau nih a umnak cu hi pum his cu. Pathian nih thlarau lawng a kham lo. a khamhnawhmi teksapum zong hi cu Chinlung a kham thlarau a kham cucaah cun Pathian biakinn a hrawktu cu amah kha hrawh ve si lai ti cucaah cun na pum kha thianghlim ten tuah cu hlanah kan rak hngalh lomi tu cu zei ti awk ṭha apple kan cin ahcun apple a kheu ko lai cu Fa na neih tikah thurhnawm tuk in fa na neih ahcun na tefa hna kha zu a duh ve lai. Khaini a duh ve lai. Zei caah na eimi paoh kha na nau inn chungah um caah na eimi paoh kha ai cawmnak si ve cu. Na eimi paoh kha rak dolh ve rak ei ve cu. Macucun dawh ai cawm le a ṭhan cu. Le cucaah cun Pathian vancungmi nih Manos nupi Samson i a nu kha a rak chimhmi cu fat nau a hring kho lomi micing na si, sihmanhsehlaw kum vui a tu tikah fa na ngeih lai. Cucaah cun na cu na fa cu Filistin mi hna kut chungin ka mi Israel mi hna a chanchuahtu a si khawh nakhnga Nazir miphun a si lai i a lu hi a chuah rih thawkin namnehnak ṭeklung nih a tawng lai lo. mei cehrep nih a tawng lai lo i ralring cu lawng a si lo na pawi hlan bakin nau pawi ding na si caah fathiang hlim pathian a ṭihmi milian ngan a chuah khawh nakhnga ding caah cun atu nangmah bak hi atu nangmah bak hi na pum nai thenh lai ti na pum i chenh niniri thok in misur kung in a chuakmi pohpoh misur zu na ding lai lo zuhrang zong na ding lai lo cu lawng si lo eidin a thurhnawmmi pohpoh na ei ding lai lo thianghlim tein na pum hi na zohkhenh lai ti thianghlim tein na tuah lai i cu a thiangmi chung in cun milian ngan ka chuahter lai ti Bawipa min thangṭhat ko seh. Cucaah cun chiang tein ai sum cu. A duh ve lo si lai cu, sila lo cu. A or nih a duh ve ko lai cu. Sihmanhsehlaw falian ngan hrin a duh caah, fa thianghlim Pathian a ṭihmi fa hrin a duh caah amah pum bak kha ai then. Ai sum. Cucaah cun Baibal nih zeitindah a ti? I sum u! i zuam tungmang u ti hi Pathian bia nih a kan cawnpiakmi si. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cucacun thianghlim tein a pum ai tuahmi hna cu Bawipa nih thlo a chuah hna i an tefa chung in milian ngan an chuak. Cu lawng si lo, Rakhhat miphun Jeremiah, profet Jeremiah bak kha Pathian nih a chawnh le va kal. Rakhhat miphun hna khi An pu Jonadab nih a cawnpiakmi hna tuk in an zulh caah va hneksak hnik hna ti va sawm hna. A va sawm hna le biakinn chungah luhpi hna le amah bak nih zu a sem hna cu zu ding hna u sih ti misur hang a sem hna. Cu bak ahcun an lehmi cu profet pa kannih cu zu le sa in kan i thurhnomh duh lo ee. Kan pu Jonadab nih a kan cah takmi cu zu misur ruangin a chuakmi paohpaoh siseh, zuhrang siseh, eidin a thurhnawmmi paohpaoh in nan van i thurhnomh lai lo a kan ti caah kanmah nih hin siseh, kan nupi le nih si hna seh, kan fanu, kan fapa le zong nih zu an tawng lo ti. Zeicaah kanmah nih zu kan din lo caah kan fale zong nih zu an ding lo ti. Cucaah cun profet pa rak kan ngaithiam. Kannih cu zu cu kan in dinpiak kho lai lo. Hi a thurhnawmmi din einak in kan pum hi kan i thurhnomh lai lo tiah an ti. Cu an bia nih le an biakhiahnak nih cun Pathian a lawmhter caah cu an ṭhut chung bak ah cun Pathian nih Jeremiah cu a chawnh i Jeremiah zoh kha Jonadab tefa hna kha an pu cawnpiaknak nawlbia kha fak tein zulh awkah an i tlaih i a nawl an ngaih i an zulh caah thianhlimnak an ṭanh caah cu thianhlimnak an ṭanhnak ruangah cun thluachuah ka pek lai i Jonadab tefa chungah hin ka hmaiah a dir i ka rian a ṭuantu ding tefa zeitik hmanh ah an ṭhing ti lai lo ti bawipa min thangṭhat ko seh techim fa par chan tiangin amah chungin Pathian a ṭihmi Pathian rianṭuantu an chuak lai. Cucaah cun a nawl ngaih ai thimmi hna, a duh tuk ko natein cu a duhnak cu Pathian a thlazah ruangah le Pathian a upat ruangah cu a duhnak cu ai sum i a kaltak i Pathian thianhlimnak le dinfelnak a ṭan i Pathian phung le lam nawlbia cawnpiaknak kha fek tein ai tlaihmi hna cu Bawipa nih a philh hna lo. Bawipa min thangṭhat ko seh. Cu mi hna chungin cun mi lianngan a chuahter hna. Cu mi hna chungin cun Pathian a ṭihmi in chuah. Cucaah cun cu hlan ah kan rak tuah cangmi cu zeiti awk ṭha. Sihmanhsehlaw a lam a ummi cu hihi a si. Thingkung kan cin, apple kan cin. Theipar hong chuak, apple a si kan thei lo. Asinain kan duhmi kha apple si lo a van ṭhan taktak tikah cun ne-a la tuk hmunhma la tuk kan duh ṭhan lo kan ti a si ahcun zeidah tuahnak kan nei hau i a hram in phuk khawhnak nawl kan nei bawipa min thangṭhat si ko seh ninnia pathian bia in na nunnak ah sual hram a si cangmi kha pathian bia lawnglawng nih a phur khawhmi si lenglei ziaza ṭhat i zuamnak le lenglei in ṭhat i timhnak le lenglei in i zuamnak nih hin ziaza caan sau a ṭhatter kho lo cu ziaza hlun vialte a thla khotu a thleng khotu cu chunglei in ṭhawnnak si hallelujah cu a thleng khotu cu Jesuh Khrih thiang thlarau lawnglawng si Cu Thiang Thlarau a co lomi nih cun cikhat an i zuamnak tein caan sau ngu lo. Sihmanhsehlaw chunglei in ci in a rami si caah Khrih cu a thianghlimmi a si caah cu Khrih ci taktak Thiang Thlarau taktak cu na chung i pek na si i na chung i cu thlarau cu na co ko ahcun Cu theipar nih cun duhsah in a kheu lai i a hong lang dingmi cu thianhlimnak, dawtnak, remnak, Khrih nunzia, Khrih lungput, duhsah huamsam te makhan na nun ah lang lo a nga lo. Zeicah cin a kalmi si caah Khrih Thlarau na co taktak a si ahcun na chungah cu ci cu a kheuh cang caah cu ci cu a kheu lai i cu ci cu na nunnak ah a par hrimhrim lai. Thei a chuah hrimhrim lai. Thianhlimnak chungah an hruai lai. Khrih Thlarau ka co ko ka piangthar ti ko ṭung i zu zaw a kaltak kho lomi zuk le hmawm zong a tawng peng komi cu chikkhat cu tluk khawh a si cu chikkhat cu pial sual khawh a si cu asinan a thluang thluan bak i chung lei zong in ca tu na neih lo ngol cang kir cang hlonh cang titu na neih lo i nuam ngai in da tong peng ko si ahcun na nunnak nai check rih hau chunglei taktak in thlengtu ka nei maw nei lo ti kha na check lai na neih lo a si ahcun thiang thlarau rak ka bawm law ka chunglei nunnak in lungput le ruahnak ah rak ka ser thar law na duhmi cu ka duhmi si i na fihmi cu ka fihmi si ding in rak ka sersiam ti hi na thlacamnak siseh kan Khrihfa sinak caan a sau tuk cang A raza le a khaini le a kuak te hmanh a kal tak kho lomi Khrihfa si hi Pathian mui a zawm tuk. Cucacun kal tak cang hna usih. Mi zeihman hi Korin cakuat pahnihnak angan panga melei sari ah mi zeihman hi Khrih he ai pe a si ahcun a nunning hlun kha an lo i nunning thar kha an i thawk ti. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Lenglei zuamnak in cun caan sau u lo. Chunglei in nuntertu, ṭhawntertu Khrih thlarau kan co a hau. Cucu Thiang Thlarau a kan pekchan cu si. Cu Thiang Thlarau nih cun nitin tein kan nunnak hi thlen, sersiam, Khrih hmuhning in hrum hmuh, Khrih ruahning in kan ruah a si ahcun, ninni a poi lo kan timi hi Khrih lungput taktak in transform kan si ahcun kan fih bikmi a cang ko lai. Cucaah cun mi zeihmanh hi thianghlim loin Pathian thluachuah lianngan taktak hi co khawh a si lo. Cucaah cun Bawipa nih a kan kawh i a kan auh tikah hin nikhat hnu nikhat in puitling dirhmun le thianghlimmi dirhmun ah a kan kamhmi thluachuahnak tling taktak a co khotu kan si khawh nakhnga nifatin tein ai kawhmi hna le ai thleimi hna hi an nunzia amah Pathian lila nih ai remh hna. Bawipa min thangṭhat si ko seh.